Türkmenistanda her kim bir birine şükür etde şükür et. Hökümet halkyň agzyna magazynda duran gaty çöregi gysdyryp idila aýlygam bermän soňam gysmaly ýeriň gys bolmasa mundanam alarsyň ýurdam ýymrylar bir ýerlerden bomba uçup geler hemmämiz öleris diýýä näme sebäpden uçup gelmeli diýseňem sen gürleseň şeýle bolar diýýä. Adamlaram öz arasynda bir-birege Sokulda tur, sesiňi çykarma! Ýogsa şagallar, bombalar geler, hemmämizi öldürer! diýip, çaga gorkuzan ýaly gorkuzýarlar. Şeýle ertekilere ynanýan adamlara, hormatly watandaşlar! Daşardan bomba gelmeýär. Haçanda sen dünýä kanunlaryny bozmasaň. Ýöne käbir döwletleriň arasynda bähbit üçin, ýer üçin dawalar, uruşlar bolýar. Ol siziň pikir edişiňiz ýaly gorkunç bolanok. Dünýä guramalary muňa ýol berenok. Dünýäde parahatçylygy saklaýan güýçler bar. Hem häzirki döwürde goňşy döwletiň baýlygyna göz gyzdyrýan az. Her kim tehnologiýa, internet bilen ýokdan bar etmek bilen başagaý. Her döwletiň akylly halky bar. Ýöne haçanda bir halkyň öz hökümeti halkyna zulum etse, onda muňa hiç elek çäre ýok. Soňy raýatlyk urşy bilen gutarýar. Dogan dogany, goňşy goňşyny öldürýär. Şeýdibem şol ýurtlar dargaýar. Belki dargamasa-da şolaryň öz arasyndaky duşmançylyk kän ýyllar boýunça dowam edýär. Unudylmaýar. Sebäbi sen bilelikde bir obada, bir şäherde, bir welaýatda ýaşaýan goňşyňy, obadaşyňy, umumy watandaşyňy, ynjytdyň, öldürdiň ýa-da nähak öldürilişini görüp, kömek etmediň, goşulmadyň. Diňe özüňi bildiň. Soňra onuň başyna gelen seniň başyňa-da geldi. Ine, soňy şeýle bolýar. Şonuň üçin watandaşlarymyzyň adalatsyzlyk bilen zulum görmegine ýol bermäli. Meselem, Türkiýede ol saňa işlediňmi puluňy berýärler. Hemme mümkinçiliklerem berýärler saňa Türkiýede. O Hudaýa şükür etmegem gerek däl oň üçin. Ýa ýene bir zadam gerek däl. Prosta işiňi edýäň puluňy alýaň. O Türkmenistanda saňa pul bermejek bolup aýlyk bermejek bolup aý şükür etde şükür et. Şükür et ölmeýäniňe şükür et. Ana Siriýadaky ýaly ölersiň näme etjek. Ana Afrikada pylan ýerde pylan bolupdyr. Senem şol ýaly bolsaň näme etjek. Ol maşyn ýanyp durka içinde galsaň näme etjek ýa bolmasa Ukrainada doglan bolsaň şo wagtam doglan wagtyňam ölseň näme etjek diýip seni bizi gorkuzýarlar. Ýöne dünýäde on ýaly zat ýok. Biz diňe özümizi aldap gezip ýörüs. Geljekki nesillere şu eden ýalňyşlyklarymyz üçin, gorkan gorkaklygymyz üçin näme jogap bereris? Biz olara bir normalny ýaşar ýaly döwlet goýup gitmeli welin, biz hemmämiz bigaýratlyga salyp ýurt daşyna gitmek ýa ýa şon ýaly jogapkärçilikden gaçmak ýoluny ulanýarys. Hormatly watandaşlar! Bu zatlaryň bir soňuna nokat goýmaly. Hemişe ýurt daşynda gezip bilmeris biz. Sen häzir özüň üçin jaý salýaň, maşyn alýaň. Soňa çagaňam her dürli arzuwlary bar. Olaram şony etmek üçin ýurt daşyna gitmeli bolýar. O jaý, maşyn bilen adam kanagat edenok-a, okasy gelýär ýa ýene bir zat edesi gelýär. Onsoň Şo meseleleri çözjek bolsaň narmanny döwlet gurmaly, narmanny kanuny işleýän bir ýurtda kanuny işletmeli da, konstitusiýany işletmeli.